Роболорун Дора Хабарова диэммин, биһинч саастаахпын, Дьокуускай куоракка олоробун. Академия успех мистимин тэһэн араартык кэлбитим икки тыһыынча сүүрбэ биир сыллаахха январыйга клеточное питание кыра-кыралаан аһааммын икки тыһыынча сүүрбэ икки сылтан декабртан постоянно аһыыр буолбутум. день и ночь день и ночь день отчугааппатахпын дии ночь баар эбит ночь күн аайы хас киһи аайы иһэбин туох иһэбин күн аайы коллаген японский галоген желе маны иһэбин күҥҥэ чэһин элбэҕи иһэбин үһүтүрдүү иһиэхпин сөп гынна закаһым кэллэ бутаары саҥа закастаатым черный тимень уртиһайдьыбытым үчүгэй баҕайым кедровитин кэллэ уонна кедровитины иһиэҕим миэхэ дьоннор Ватсапка хоруйаллар бу саахардаахпын онно тугэһэбиний бүөрүм алдьар онно тугэһэбиний быарым куһаҕан үһү ону тугэһэбиний диэн ыйыталлар онно этиэхпин баҕарабын барытын иһиэххэ наада Бу буоллаҕына эмп даҕаны, баат даҕаны буолбатах клеточное питание. Клеткаларбытын аһатар. Мин холобура день и ночь күн аайы иһэбин тохтоппокко. Что-то аптеканы эмиэ туох баарынан иһэбин. Тохтоппокко иһэбин. Холобура бу кыһын тугу хаһааммытым анти

Бу эмин тугу туһалыырый игин диэбэт гына профилактика бу эмп буолбатах баап да буолбатах клеткаларбытын аһатабыт чоҕон доруобай буолабыт иммунитетпут күүһүрэр ону барыгытын ыҥырабын бизнести хатын түһэп дальше бастаан доруобуйаҕа киирэн бараннар хайыыллара так туох тугу интириэһиргиибин бизнеһи оҕо эрдэхпитэ интириэһиргиибин омуннаабакка эттэххэ хаччылаах буолаарыбын бырахмаахарданар хаччылаах дьыллара буолуо диэммин бырахмаахар бырахмаахар үөрэҕэр үөрэммитим игин оскуоланы бүтэрэн баран Кэргэн дальше үлэлээбитим элбэх, мин билэр киһи билэр. Бартын бары боруобалаабытым. Маҕаһыыныгар тиийэ аһа сылдьыбытым. Онтон тахса сыл үлэлээбитим, продуктовай маҕаһыыннаах этим. Уонна икки тыһыынча туох сыллаахтан бу маны сетевой бизнес баарын истэн бараммын ону хайдах үлэлиир буоллахтарай диэммин интириэһиргээбитим аҕай уонна олох өйдөөбөтөҕүм конечно барыта бааттар этэ. Бааттарын, конечно, ыла-ыла иһэр этим, только бизнеһин өйдөөбөтөҕүм. Гербалайга кытары киир, киирэ сатаабытым, ханна барытыгар киирэ сатаабытым. Бизнеһин өйдөөбөбүн. Бизнеһин өйдөөбүтүм буоллар, хаалыам этэ. Онто бу Success Together бизнеһин баллаҕана үтүө баҕайы, боростуой баҕайы, ким барыта өйдүөх курдук. Ким баҕар үлэлиэх курдук. Боростуой баҕайы, Онон бастаан доруобуйаҕа кэлэбит, онтон уже такойдуур буоллахпытча хайдах хамнаскатаххарбытын мин билигин уже хамнаска кыра-кыралаан тахсан эрэбин. Два-два гын оҥоробун. сүүс доллара ылабын аспын иһин босхо акаастыахпын сөп киирбит хаччыттан средааттан среда аайы сири хаччыта түһэр онно бааланан онно хаччы киирэр кимин тэлэһиргээбит суруйаарын кэпсиэҕим үөрэтиэҕим